Belê şev baş tama şevan û şopînerê Peyv TV. Di destpêkê de bi navê xwe û bi navê Yeketiya Giştî ya Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûriyê bi xêrhatina we dikim. Tama şevanên hêja mîvana me ya îro helbestvaneke çalak e. Bûniye cîgerxwîn, Di sala hezar û neh sed çel û şeşan de li gundê Topêz yê ser bi herêma Amûdê ve jê dayik bûye û derçûyê malbateke siyasî û rewşenbîrî ye. Ew keça helbestvanê naskirî nemir cîgerxwîn e û ji ber zehmetiyên jiyanê û binçavkirina bavê wê gelek caran ji aliyê desthilata Sûrê ve neçar dibûn ku derbêder bibin. Temenê wê heftê û pênc sal in, lê ev tenê hijmar e. Ew jineke çalakvan e û bi dehan çalakî li dar xistine, çi di warê jinê de û çi jî di warê netewa kurdî de. Ew xwedî gelek pêrtûkan e, çi bi zimanê erebî û çi jî bi zimanê kurdî û niha jî li welatê Swêdê dijî. Ew hîro mîvana me ye. Bonî Xan, tu bi xêr hatî. Zor spas Zanî Xan, tu her hev bî. Spas ji bo te, hêvîdar im rewşa te baş be, tenduristiya te baş be, berî demekê hinekî tenduristiya te ne baş bû ez bawerim. Ez îro du roja baş im, berî demekê ez rastî ez ne gelek baş bûm. Lê îro du roja ez baş im. Sax bi, zor spas. Hêviya silametiyê ji bo te Bonî Xan. Sax bi, sax bi. Bonya Xan her emê ji Nemir bavê te de dest pê bikin. Bavê te siyasetmedar û rewşenbîrekî çalak bû bi rastî. Ez bawer im kes tune jî wî nas neke. Lê dixwazim zanibim bandora cîgerxwîn ta çira dayikê li ser Bonya hebû? Bandora wî li ser min? Belê. Bêguman ez ji malbatekê me got ku jiyana wê giş û tevgera wê siyaset û netewa kurdî bû. Belê. Em dibin baskê cegerxwîn di mezin bûne. Di nav wê tevgerê di mezin bûne. Em hevparê kar û xebata wî ne, hevparê dîtin û baweriyê wî ne. Ji lewma bandora wî li ser me gelek maye. û em ji aliyê netewî, ji aliyê siyasî, ji aliyê wêje jî hinek bandora wî ser min maye. Tevî got hêdî hêdî yanî min ji xwe re kesayetiyek jî çêkir. Lê bêguman ez bi dibin bi dîtinê wî mezin bûme û bi dîtinê wî kar û xebat min kiriye. Belê. Baş e, di demekê de te karê siyasî jî kir di rêxistina Partiya Demokratîk Kurd. Dixwazim zanibim çi astengî te dîtin çi ji aliyê desthilata Sûrê ve û çi jî ji aliyê civakê ve? Belê.

Ez ziwana me danûstandin dikir û hemû pirtûk û beyanên ku derdiketin ê partî min dibir û min li nav komên jina bela dikir û ji ser wana min bi erebî dixwend ji ber ku bêhtirê wan erebî nizanîbûn. û bi dizî giş di mala dû bi dizî ez diçûm hêdî dî malekê me ji wê malê em diçûn malek din li wir me civîn çê dikir me komik çê dikirin komikê jina sê çar jin bi hev re me dicivandin û Belê. me mijware e, e, e, e, kaxetên ku yanî çi tiştê bi- beyanê ku derketin ji ê rêxistinê mijwar dixwendin û me Newroz pîroz dikir, me em derdketin, me pere didan hev ji bo ji bo partî, me me me yekîtiya ciwana me çêkir û me mizgîn keça Fatim rehmetiya Fatim me kir berpirsyara a ciwana, me me kirî me kirî jî kovarek derxista ser ser jina yanî karekî pir mezin me kiriye û hemî jî bi dizî di mala de wê demê jin gelek kêm bûn ê bi kar û xebat dikirin yek ji wan sînema xwa min navê wê derket ji ber ku kar û xebat dikir ji lewma jin gelkî tirs tirs cema hebû ku têkevin meydana xebatê Lê ez ji ber ku ez ji malbatek me xebat kiriye û me siyaset dîtiye û bavê min jî azadiya me dayê me, bavê min ti carî asteng nexistî ber me, di riya me de ku em em kar û xebatê bikin ti carî asteng dananîne. Ji lewma bi bi dil û can ez ketim meydana kar û xebata siyasî. Belê. Belê. Hêvî dikim nemûneyên wek we gelek bên di nav Kurdan de. Bi rastî jî kar û xebatên dema ku we dest pê kir di wan deman de yanî dema ku min anî ziman di civakê de yanî civakê çawa li we temaşe dikir heta Di nava civakê de jî gelekî eyb didîtin, şerm didîtin ku jinê ber xwe bida yan karekî siyasî bikira yan çalakiyek li dar bixwasta gelekî kêm bû di wan deman de. Rast e Bonya Xan hez dikim zanibim sedema derketina te ji welat çi bû? Sedema derketina min? Belê. Bi rastî ez nêzîka bîst û pênc sala cîgira mamoste mame. Di bîst û pênc sala di min kar û xebat kirî li li Qamişlo û dor dora Qamişlo Tirbespî û Tilkoçek û Dêrî û derek nemaye Hîmo û Amûd me ev qastel hevxistine hemijî cîgir Tevî got min du cara korsên ê ku dibêjin tesbît dibûn wê çaxê. Te ev kar te ev kors bikira na tu tesbît dibû. Du cara jî du sala dû hev di min kir lê navê min ê sê çar hevalên derketin ê min ji min gotin seqeta sehwen. Nexwest navê min derxînin. Ez mam Cîgir. Ez bûm diya çar zaroka û ez mam Cîgir. Yanî temenê min jî mezin bû, ez hîn Cîgir bûm û ez e, mecbûr bûm kar jî bikim. Ji aliyê aborî tengasiya min hebû. E, Vê dawiyê piştî ku bavê min çû Swêd, min jêr e, got min jêr nama kişand min got e, rewşa min ne baş te dibînî yanî ez hema Cîgirim Cîgirim û dev ji min jî bernadin wexta ez dibim cîgir jî tên malê muxaberat tên devê derî dipirsin ji min bi xwe pirsî got em dixwazin tu bi mer kar bike wê çaxê em karin te tesbît bikin min got ez çilo kar bikim yanî got yanî tu hinek teqirîr bide ser hinek kesê ku em ji te bixwazin. Min got, tu zanî ana tu bi kêr diştexile? Tu zanî tu bi kêr dipeyivî? Tu nizanî ez qîza ceger xwînim? Got, ji bo ez zanim tu qîza ceger xwînî ez vê daxwazê ji te dikim. Min got, ez ji kera me xwe li devê deriyê me jî nesekin, ez naxwazim kes te li vir bibîne û tu zanî ez vî karî tu carî nakim û min karê we jî navê, min mamosetî jî navê cem we. Ez îro pêve jî naxwazim bibim mamoste. Bi rastî ew a dawî min ji bavê xwe re got got got tu jî were tu mihawele bik tu jî wer û me em jî me da serê bi zarokê xwe bir û Jixwe bi sedema karê bavê te hûn gelek caran me destpêkê de ji alî ziman hûn derbider bûn. Yanî dikarim bêjim bûniye li çend welatan geriya ta gihîşte welatê Swêdê. Ji bo ji bo sedema siyasetê e, wexta Abdülnasır hat Belê. diyar derxist ku kesên siyasî bigire têxin he- zindana yek jê bavê min bû e, hekim ser hebû E, partê biryar da ku divê derkeve derve derkevin ji welat derkevin. Bavê min bi dizî sînor qut kir û çû Bexdadê. Şeş heft meh bi dû di me jî da dû. Ez ez û her çar xuhê min diya min û bavê min diya min û birê min Azad me jî sînor bi dizî qut kir nîvê şevê heta sibehî em sînor em em ez sêzdeh salî bûm.

Biryar dan ku em em derkevin, em çûn mala dostekî me kêman heta ma xanê ji xwe dît. Ji wê de îca em wexta bavê min çû şoreşê ya şêrweşa Eylûlê em man tenê. Em man tenê yanî ne mûça heyî me xwedî bikin, ne pere, ne virdi, ne wirdi. Em jin in heme. Me biryar da ku em herin Şamê.

kar dikin. Çawa Hı hı. qîz kar bikin. Belê. Hani pirsam ew çima ne gotin çawa wê xwe xwedî bikin. Hı Gotin hı. çawa wê çawa qîz kar dikin. Ne Eyb gotin didîtin yani ne şerm. gotin aferin go way çûnik kar bikin malbata xwe Rast. ilînin. Û Rast. wê demê me gelek e, em êşiyan. Hı hı. Ber jî min xwendina Rûsî kir li navenda Sovyetî a berê. Belê. Min e, her şemî û yekşem xwendina Rûsî dikir. Pênc astên Rûsî min xelas kir bi nîvowek baş, bilind. E, Êdî stîpendiyom ji min hat. Stîpendiyom ji min hat dîsa ji bo bavê min Nedane. Wexta me lê pirsî ez û bavê xwe bi xwe em çûn Şamê me lê pirsî dîtin ku way xeta sor ev malbat çê nabin ne derkevin derve ne bixwînin ne kar bikin yanî xwestin me kêm bikin. Ev hemî bi sedema karê bavê te bû? Hemû ji bo karê bavê min bû ji bo ku bavê min siyasî bû ji bo ku rewşenbîr bû ji bo ku nivîskar bû ji bo Belê. Belê. Bêguman em rêz û em mîvanê xwe jî li paş guhnexin. Em jî rêz û slavê xwe ji bo we dikin. Bûnya xan gelek bi xêrhatina te dikin. Gerek kêfxweşin ku tu îro beşdarî di Peyv TV de. Em jî spasiyê ji bo we dikin ku hûn me dişopînin. Bonya li Swêdê tu tevlî komela demokratiya ya jinê kurd tu tevlî wê jî bûy li wir. Ê çalakiyên we çi bûn? Belê. Piştî em çûn Swêdê salekê min Swêdî xwend. Pişt re min li hêlîna zarokê kurda kar û xebata xwe kir. A bi mûçe yanî kar kir. Lê min her tim zêde kar dikir. Li wir min hinek dê nas kirin, ew dê diyê zaroka ku zarokê xwe tanîn e, hêlînê cem e. E, hı. Dibistana yanî berî pêş dibistan jêr dibêjin anha. Em e berê jêr digo hêlîn. E, Tanîn e, wê de e, jinekê Kurdê Tirkiya ji min got ez dixwazim e, komelak me heyî ez tibê têkevin nav me. Belê. Sê cara ji min got min got ez binerim ez bêm bibînim got na em dixwazin tu bê û ew tê vê neqlê spîkerî ji me bik şevek me heyî kurdiya te paqij û ez çûm spîkeriya wê şevê kir û di wê rojê ez bûm endama wan û kar û xebat me kir. Kar û xebata me gelek bû bi rastî. Yek jî ji bo jina, jin çawa em bihêlin jin xwe hazir bike wek kesayetiyek serbixwe û têkev civata Swêd, çawa karibe têkev civata Swêd. şexsê xwe bi kesayetiya xwe wek jin û û me gelek e, me gelek semînar çêdikirin ji bo ser jina ser e, tenduristiya jina me semînarê ziman çêdikirin zimanê kurdî me kors çêdikirin Em me konferans çêdikirin, em beşdarî konferansa dibûn. Em diçûn havîngehê salê carekê me jin dibirin, em diçûn havîngehê dervê Swêd. Di îna înekê em diman hem jinê me jiwar yani çêk bû semester bû yani rahat bû hem jî kurs têd hebûn ziman wê de kursê kurdî jî hebûn û ser civata swê ser civata me çawa em ê pêkevin civata swê çawa jin kar xwe biparêzin Baş ev ev çend sal bûn bûniye yanî çend sal derbas bûn ku we li Swêdê jî bikarî bû zimanê Kurdî bida çi jinan çi jî zarokan. Ev çend sal ev çend sal me ev kar kiriye. Yani çend salê vê yekê bûne? Berî sî sala me ev kar. Berî si salî ev kar hatiye kirin. Heta berî du sala jî ez derketim xwe pêşandana û ji temen mezin bû hêdî hêdî ez li mar rûniştim. Belê. Bi rastî jî yanî Buniye Xan min destpêkê jî anî ziman rast e ti temenê em bibêjin temen mezinî û înşallah her temen dirêj bî kesên wek we nemûne ne bi rastî lê gora çalakiyên ku ti dikî û pê radibî bi rastî em wek û ciwan jî heta niha belkî me rivekî wa tişta me nekiriye bi rastî destxweşiyê li te dikim. Gelek kes dibêjin cîgerxwîn ne tenê bavê te ye, ew pir ji te dibe, bavê gelê Kurd e. Bêguman. Şîrîn Qasim dibêje, Em hêvî dikin, em hêvîdar in rojekê te li Almanya bibînin. Şêrîn Qasim dibêje, Em hêvîdar in rojekê te li Almanya bibînin. Tê serdanekê ji bo miletê xwe bikî ji Almanya? Înşela karim ez karim bêm carkê. Got Înşela. tenduristiya min baş be ez ê bêm. Berî du roja bi rastî ez bi bi is'af çûm e, nexweşxanê. Berî dona pêr ez vegeriyam malê. Min ji min negot, min got ez dixwazim vê hevpeyvînê çêkim. Oh, spas. Tendistiya min ne baş bû. Lê elhemdullah wek dibêjin ê ev îro du roj ez ne xerab im. Hêviya tenduristiyek baş ji bo te û tu her di jiyaneke xweş de bijî Bunya Xan. Bunya em vegerin ser bernama xwe. Tu beşdarî konfîransa Jinê Kurd ya Berfereh li Kolnê jî bûy ez bawerim. Ew konfîras kî pê ra bû? Armanca we jê çi bû? Daxaziyên di wê konfîrasî de hatin kirin çi bûn? Dikarî hinekî bi giştî behsa wê konfîrasê ji bo me bikî? Belê. Li ser navê yekîtiyê ez û hevalek em Em e, beşdarî vê konferansê bûn. Konferansa mezin bû. Jin heme ji hemû perçê Ewropa û hundirê welat hatibûn. E, Armanc ew bû ku em e, platformekê ji jinar çêkin. Em bingehekê ji war deynin, em karibin e, bi navek- bi navê jina biaxivin. û xwe bi rêxistin bikin rêxistinek mezin wek fîdresyonek mezin çêbibe û zimanê xwe pês xînin lê bi daxewa konfîrans bi zimanê tirkî bû zimanê tirkî bû li wir min îtîrat kir min destê xwe bilind kir min got ez protesto dikim vê konfîransê û ez ê derkevim dan dû min got çêna bi çawa tê derkevin min got gotin em ê

semîner bi zimanê kurdî bin û ew hat qebûlkirin bû biryar di wê konferansê de û gelek biryarê giring bi rastî em ji konferansê derketin û biryarê gelek giring ji bo jinê ji bo pêşketina jinê ji bo xwendinê ji bo tenduristiya jinê hemû me derxistin. Konferansek baş bû belê. Baş e piştî demek dirêj te biryar da hûn bi malbatî vegerin bajarê Qamişlo çima? Ji Bexdadê. Belê. Bexdadê. Em li wexta li Bexdadê bûn sê salê me derbas bûn desthilat hat guhertin. gotin divê hûn derkevin em vîza didin wa hemû welata hûn ku xazin ku de em vîza didin wa derkevin em li hev civiyan me civînek malbatî çêkir me dişa biryar da em vegerin qamişloka evînê em ê vegerin nav ahlê xwe nav nasê xwe nav Dostê xwe em naşin cî kî din û ji me şan din gotin rewş gelek baş jî em çûn di trênê de em giyan tilkoçek me dît wayê hikmet hikmet mînê jêr digotin wê çaxê yekî muxaberat û bendî me sekine got ehlen we sehlen seyda te got qey bendî me bûn zanî bûn em yekengî bên Tenişta Seyda man heta em gerdin Qamişlo Seyda birin Şamê û em xistin otelekê. Lê bi me xweş bû em vegeriyan nav nasê xwe tevî bû hinek nexweşî ji aliyê aborî ji aliyê siyasî ji aliyê Hem gelek tiştê nexweş çêbûn bi me re lê dîsa jî em nav miletê xwe de bûn me êşa me yek bû derdê me yek bû xweşî yek bû nexweşî yek bû bê em bê miletê xwe wek masiyê got avê derxîne em nikan bê miletê xwe bijîn bi rastî Belê rast e. Bunya Xan, Piştî ku tu vegeriya li Qamişlo li wir jî te komeleya jinê ava kir û tu bûyî seroka wê komelê. Çima di pişt re te dîsa biryar da ku tu berê xwe bi welatê xerîbî dî? Çima? Min bi rastî ez seroka Yekîtiya Jinan bûm sê sala. Dev jê berda.

Sê çar sala me destûrek jêr danî, me bi hev re çap kir û me bela kir û karê me gelek baş derbas bû, semînar û gelek gelek karê xweş bû. Lê piştî rewş nexweş bû û şoreş çêbû. Me

Di malbata me de hinek cudatî heye ji malbatê xelkê. Bi rastî hînc ez zarok bûm min ev pirs ji diya xwe kir. Min got ez diçim mala cîrana diçim vir vir ez jiyana wan bi awa kî dibînim. Ez têm malê em bi awa kî din in. Nema nema zanîbûn çi ji min re bêjin. Sê çar cara di nav malbatê de ez piçikî me hinek e, protesto dikir. Aha. Gotu çi dixwazim min got ez diçim mala cîran me xwarina wan ji ama xweştir e. Çekê Aha. wan ji ême çêtir in mala wan ji ême xweştir çima Belê. Înca rabû bavên ca got ka çamor ez tevbêjim çima. Mhm. Bavê min rûnişt bi awakî xweşik e, rehet ji min Belê. şîrovek kir em Mhm. em ez siyasî me malbata me wilo em ji bo siyasetê kar dikin ji bo netewa kurd û netewa me qedexeyî û karê min qedexeyî ez jî dinivîsim ez va kitêba bifroşim wê pere jê bêt lê desthilat nahêle û ji lewma em bindestin divê em jî welatê xwe tişt ji mir gotin wilo awakî rehet ket serê min E, ji wê Belê. rojê ez bêdengim mam hêdî hêdî Ez jî ketim firasê wan. Belê. Baş e hez dikim zanibim şîretên nemir cîgerxwîn çi bû ji bo zaroka xwe tedî gelek caran bav gelek şîretan li zarokê xwe dike hin caran wesiyeta xwe jî dike hez dikim zanibim wesiyeta cîgerxwîn çi bû gelo we riya wî şopand

Kemîra mîvanê min çû Bunya xan heger tu bikaribî seras bikî heger tu dengê min dikî yan hevalên me li ser kontrolê bibin alîkar bikaribin seras bikin. Belê temaşevanên hêja wekû me anî ziman Bunya bi rastî bingeheke dewlemend e ji aliyê zimanê kurdî de çi ji aliyê helbestan de. Tiştine balkêş li cem wê hene. Em ê ez hêvî dikim hevalên wê li ser kontrolê çêbikin careke dîn were. Gelek tiştên balkêş hîn hene em ê li ser biaxifin û gelek helbest jî hene em ê lê guhdar bikin. Heger pêwendî li gel mîvanê min bikin hevalên min li ser kontrolê wê gelekî baş be. Wekû me anî ziman Bûnye Xan ji malbateke siyasî ye her wiha ji malbateke rewşenbîrî ye. Wekû we jî dît yanî wê bi xwe digot ino jiyana me ne jiyanek normal bû ne wek xelk ku têda jiyan dikir ya me cuda bû ji ya wan her wiha gelek zehmetî û di rewşên di rojên dijwar re derbas bûn, gelek sînor tê perandin, der bi der bûn ji ber qediya xwe, ji ber netewa xwe ya kurd gelek tengezarî dîn, gelek tade jî li wan hate kirin bêguman lê wan her li ber xwe da û her li ser riya xwe man û zarokên nemir cîgerxwîn jî riya wî şopandin û dev ji qediya xwe bernedan. Ez ne, heger hevalê me li ser kontrol e, ez bizanibim çi çêbû li gel mêvana me. Heger Bunya Xan careke din vegeriya wê gelekî baş va lê diyar e hinek problemên wisa car û bar çêdibin bi awayekî zindî car û bar problemên wisa çêdibin çi di aliyê entirnê da çi jî di aliyên teknîkî da yanî tiştên wiha çêdibin normal e ez bawerim mêvana me çû Bêguman tema şevanên hêja ez destxweşiyek mezin li we jî dikim, hûn jî me dişopînin. Her wiha hevalên me li ser kontrolê yên ku îşev bi me re alîkar in. Fedwa Heseyn, her wiha kekê Xurşîd. Em gelekî spasiya we dikin, destxweşiyê li we dikin, hûn jî li gel me mandî dibin. Heger Bunya Xan Bele. Heger hevalên me li ser kontrolê bikaribin wek Em bibêjin pawzekê wek bênvedanekê heta mîvana me vedigerê wê gelekî baş be. Ez bawer im têkelî pêra dikin. Temaşevanên hêja wekû me anî ziman hez dikim careke dîn jî bibêjim bi rastî mîvana me rast e jineke bi temen mezin e lê bi rastî gora çalakiyên ku pêra bî gora ku karên di jiyana xwe de kirî û heta roja îro bi rastî yek dibêje ew tenê hijmar e Ne ne temenê hetedî belkî bîtirê caran li welatên me jin ku hinekî bi temen mezin dibin dikevin di jor asta heftê de dibêjin em êdî îxtiyar bûn tiştek ji destê me dernayê. Lê bi rastî mêvana me ya îro jineke çalak e. Hîna xwe dibîne wekû keçeke dikare her tiştekî bike. Lê hinekî rewşa wê ya tenduristî demeke ne baş e. Em hêviya tenduristiyeke baş ji bo wê dixwazin. Di tenduristiyeke baş de bijî. Bi rastî kesên wiha her pêwîst in ji bo me Kurdan. Ji bo nifşên nû pêwîst e. Heger hevalên me li ser kontrolê bizanibin çi çêbû li gel mîvana me ez bawerim

Tamam ez bawerim ew kêşe serrast bû mîvana me wê derbasî îstidyo bibe ya na hevalê me ser kontrolê. Belê, vaya Bûnya Xan hat. Şaşîtî çê bû. Te kêşe nîne Bûnya Xan, car û bar wisa çê dibe, tiştê wiha çê dibe. Wisa destê min xwe ket. Mişkile nîne. Vayê tu careke din vegeriyay em dilşad bûn. Bêguman Belê. Belê. Bûnê xan heger te helbestek amade kiribê em bikaribin lê guhdar bikin. Tu helbest plastik dixwazin êdin. Hema birab kêfa te bê lê ku tu werî ji min bixwazî ez ê bibijim ya klasîk gelekî kêfa min jê re tê. Ez ê ez ê yek ser bavê xwe min çêkiriye. Belê. Xwe min pirtûka xwe jî banga cegerxwîn ji gorî. Belê em ew ew pirsa jî me amade kirî em ê hîn li ser wê yekê jî biaxivin. Belê. Lê em niha helbestekî guhdar bikin. Ez ê wê bixwînim. Belê kerem kir. Bi salaya Kurdistan ez dinalim. Dikim qîr û hawar herdem bi vînê Li min bigurîne nema êdî dikarim li gorê me bêdengim ez li jînê dixwazim kefen bigirim biçirrînim serî hildim ji nav taxên zemînê keçê kurda tevî xorta dinalin cegerxwîn were hana birînê. Ji Qamişlo Ji Qamişlo nalînek ji Kûrtê dibêjî ka hilo seyr ke birînê çiqasî min divê rabim werim lez wekî carê siwarê boz miînê ji nû dîlan serî bigirim herim jor bi fetla vêger û qewşma vejînê Li pêşî bim, li pêşî bim, fîdakar bim wekî zind, bi cangorî bidim nextê zemînê. Xuya ye, xuya êdî nema karim liv û ger di gorê de wekî termê nivînê. Cihek teng e, Cihek tenga ra pê çama ben û dîl nikarî can hilo ra bê derînê. Spas kurd va li mehra va mi rêz in. Spas kurd va li mehra va mi rêz in. Serê tîpa ji ser namam dixwînê Bi yek dengî hemî gel hev dibêjin, Em ê xweşk in civata xwe li jînê. Rehet razê, rehet raze xweşî dil be lo Seyda, Silav qey hev ji bona me dişînê. Spas. Gelek spas, tu her bijî, hest û dengê te sax be Bunya Xan. Bi rastî helbesteke balkêş bû. Temenê vê helbestê çend sal in? Ez bê çi hema bê ji helbestê mî pêşîn ji bo ku e, piştî ku bavê min çû rehmetê m- û Rehma Xwedê kêşê lê. qamişlo kêşê kurda çêbûn e, Mhm. her ku kêşak çêdibû mi mi hawara xwe diyan bavê xwe Mhm. mi di gobara bi me bibê ji lama min bi navê wî banga Cegerxwîn ji gorê dixwaze rabû bê alî me bikir Belê. min bi navê wî çêkir Ji sala du hezar û çardan de tu bûyî endamek ya Yeketiya Giştî ya Nivîskar û Rojnamevanên Kurd li Sûriyê. Dixwazim tenekî behsa wan çalakiyên xwe ji bo me bikî. Çalakiyên Yekîtiya Nivîskara de. Belê. Belê, ç- çalakiyê me me di pênûsa nû de gelek çalakî kirine. Me Belê. di desteya birêvebir de me kar kiriye. Mhm. Ee, Li vir em ji xwe em bêhtirê cara em bi elektronîk em dicivin. Civînê me hene, em hinek xelat, xelatê cegerxwîn ez bûm berpirsyara xelata gelek caran. Wekî din nivîs me nivîsandiye em civînê xwe dikin em em yanî ez bê çi em wek wek hemû endamê yekîtiyê Herekê karek em dikin. Belê. Belê. Hêviya serkeftinê ji bo te û ji bo karê we jî dixwazim. Boniye Xan tu bi temenê bîst salî dest bi nivîsandina helbestê kir. Yanî ku dema temenê te bîst salî bû te dest bi nivîsandina helbestan kir û Helbestên xwe te belav nekirin. Tenê di nava roka rûpelên te de bêdeng man. Çima? Heta ana jî ez wek dibêje hawî, bi erebî ez hawî xwe dibînim. Yanî her din min gelek cara xetandine jî çirandine avê tune. Heta çend cara min ji hevalan re xwendî, ji dostan re, ji malbatê re. Gelek şeydan bûn pê got çima na gelek helbestên te xweş in ji lewma min hiştin û bi rastî min dest pêkê min bi erebî dinivîsan ji ber ku zimanê min erebî bû Xwendina me erebî bû. Wexta ez li bû mamoste til koçek cara pêşî ez derdikevim ji mal derdikevim. Belê. Li wir mam. Ew xerîbî gelek bandora xwe ser min hişt. Min dest pê kir bi erebî min hinek danî. Min dest pê kir bi erebî nivîsan. Lê giş jî di nav rûpelê yanî razdayî man. Heta ez hatim Swêd Gelek hevalan û nav dime dan ku ez derxînim çap bikim. Yek ji wan hevalê me hêja Brahîm Yûsif. Belê. Em rêz û slavê xwe ji bo wê bire dikin. Belê. Brahîm Yûsif jî min danê lê nerîn û û gelek nav min da ku ez derxînim. Wî nehişt ku ez derxînim bi rastî. Belê. Piştgiriya te kir û û her wiha Belê. belê. Yanî got divê tu derxîne tevî got hinek ji yanî helbestê min ê ê berê ne ez karim e, tu bixwazim bi erebî jî yekê. Yanî helbestê min li gor dema berê Mhm. ge- gor dema berê e, bûyerên berê çêbûne el gor wan nadime şiyam yanî rast wilo ne wek anha Heyf dibe sênî ku dibe yanî direkt bû. Belê me behsa me behsa mamoste İbrahim Yusuf kir Bunya Xan bibûre min gotina te jî birî. Vaye ew jî li me guhdar û temaşe dike ew jî slavan ji bo te birê dike. Em jî slavê xwe ji bo wî rê dikin. Slavê me jî Belê. Kerem bike. Em got tu bixwaz ez yek erebî jî bixwînim. Belê em ê em ê niha e, werin li ser wê yekê jî. E, Piştî demeke dirêj te li nivîsandina Kurdî geriyay û te bi Kurdî nivîsan. E, Lê tişta ku bala min kişand te çar pirtûkên helbestan bi zimanê Kurdî danîne û di du jî bi zimanê erebî te danîne. Yanî piştî demeke dirêj tu li nivîsa xwendina kurdî geriyayî, zimanê dayikê te nivîsand û lê hejmara herî bîtir bi zimanê kurdî jî te daniye, lê tevî ku zimanê te yê esasî bi xwendina te bi zimanê erebî bû. Belê. Ah, zimanê me erebî bû hîn ez li Sûrî bûm. Lê te bîtir bi zimanê kurdî nivîsandiye tevî bi terengiya wê. Min zimanê kurdî ji devkî ji ji malê dibihîst. Ez zarok bûm wexta dema zaroktiyê min ji xwe xwe dibihîst. Min helbestê bavê xwe ji xwe xwe dibihîst. Ew di mijiyê min diman min fehm kir ku ev helbest ev gotin çi ye. Mana wê ev e, ev e. Ez hatim Swêd, wexta ez ketim nav rêxistina, erebî tune li vê de, rêxistinê kurdî ne. Kurdî û swêdî tê zanibin, divê tu zanibî erebî yekcar tune. Ez mecbûr bûm me dest bi kurdî kir, nivîsa kurdî kir. Tevî got, Hevala ji mir lê dinerî carê raporê xebatê min bi kurdî dinivîsand. Min di bir dem hevalekî di federasyonê di ji bo ji bo ji min rast bike. Salekê du sala êdî min bi xwe nivîsand. Wim çûn kurşek di duyê kurdî jî reş û zîlan li vir wexta em Yekîtiya Jinan me reş û zîlan anî ji me re kurşê zimanê kurdî çêkir. Ez yek ziwan min dixwend, min jî xwend. û wexta min kar kir jî li hêlîna zarokê kurdî kurdiya min ez ê jî pêş ketim di kurdî de rabû dest pê kir min helbestê xwe bi kurdî danîn û ez hez dikim zimanê dayikê ji ber ku min nizanîbû bi erebî bi erebî min karîbû bêhtir ez derxînim min tenê di do wilo ji bo wek dibêje bîranîn

Pirtûka te ya bi navê Banga Cîgerxwîn ji gorê, em em ê anha behsa wê pirtûkê bikin. Gelo çi di nava wê pirtûkê de heye? Heger tu hinekî behsa wê pirtûkê ji bo me bikî û çima te nav lê kiriye Banga Cîgerxwîn ji gorê? Bi rastî navekî balkêş e. Yanî dema yek navê wê dixwîne, dîrêk dixwaze zanibe çi di nava roka pirtûkê de heye. Helbestê min bi rastî bêhtirê wê ser welat in. Ser pêşmerge ne, ser Kurdistan e, ser welatperwerî ye, ser penaberî ye. Yek di do ser bavê min in. Yek ser serok Mesûd Barzanî, ser giştpirsînê, istifta Yanî tiştê ku di Kurdistanê di ji mir girîng e min ew Belê. zanîne. Ew ku ku ku ela qederê wê û bi mir heyî bi jiyana me a ku ez jiyana xwe û jiyana malbata me bi salan me ji bo wê kar kiriye ew ji mir girîng e min ew xistinê. Û banga Cegerxwîn ji ber ku ev helbest bi navê wî min çêkir min hes kir pertûka min jî wek Bi navê wî be. Tiştekî ji bavê xwe re vegerînim. Çi dibêjin diyariyek ji bavê min re ji kar û xebata gikir min xwest pirtûka min bi navê wê bi bi navê wê bi. Belê. Bonya xan ez pirsa xwe dubare dikim ji ber ku dema ku tekê bersîv bida ew problemên ku çêbûyî teknîkî çêbûn. Hez dikim zanibim şîretê cîgerxwîn, nemir cîgerxwîn çi bûn ji bo zarokên xwe? Wesîyeta wî çi bû? Cegerxwîn her tim her tim ji me re digot pere toza dest e. Qet guh medinê. Û bi rastî jî me guh nedayê heta ana em hemin bêxanîne. Yani ez li Swêd im sî û pênc şeş sal e.

Bi îro bifikir, tu carî bi siba nefikir. Ev bi mij bavê xwe standî, ev şîreta bavê min bû, ez guh nedim pera. A di diwa em rastogo bin. Wê hûn rastogo bin û ev jî mij bavê xwe standî, ez guman dikim ez rastogo me. Û netewa xwe heta ji we bê ji rê dernekevin. Û ez hêvîdar im û ez Bawer im em ji rê derneketine, em diryara netewê de berdewam in. Belê. Temenê we dirêj be û cihê bavê te jî bihişt be Bunya Xan. Pirsa dawî ji te dikim, niha çi li ber destê te heye, tu ji bo pêşerojê çi difikirî bikî? Wila ene pirtûkek min din heye helbest e, Dixwest lê tenduristiya min qet nahêle ez berdewam bikim. Yanî ev hey salekê ez nerhetim. Kar û xebata mî di hemû wara dikêm bûye. Ew heye û min hinek dest pê kiriye jiyana xwe ez binivîsim. Ser jiyana xwe. Jiyana min di malbatê di hemû ez derxînim ew jî ka salek du sal digirin eger temenê me ma û emrê me dirêj İnşallah temen dirêj karin inşallah van her du weke bibin serî Şêrîn Qasim dibêje ez ê li ku bibînim pêrtûka banga cîgerxwîn ji bo rê. Bi rastî ê min ji zêdeyê sê çar ka ji mir neşandiye ev li Amedê çap bûye. Çapxana û şanxana lîs Tirkiye li Amedê. Sê çarek ji min şandin û nema mesela korona çêbû nema me daw şandina me qut bû nizanim divê Kê min ji min şandin ew jî û adin jî omîdên hûn dayî Me li weşanxana lîst çêkirin, her du jî pirtûk negiyanime. Yanî tenha ez dikarim ji te têbikim pirtûkên te belav nebûne tenê li ber yanî hatine çêkirin. Belav nebûne ev ê erebî me ana hinek Li Elmanya hiştin ji bo belav bikin û hinek jî li cem min in vê de bes bi daxa we wek dibêjin ev korona hat û hemid kartona diman. Bi hêviya belavkirinê ne û bi hêviya ku bigê ber destê me jî em jî bixwînin. Em ê piskî baş bibane me yî derxista. Bunya Xan em gelekî kêfxweş bûn ku te beşdar bûyî bi me re tevî rewşa te ya tenduristî ne baş lê te amade bûyî û tu îro bi me re beşdar bûyî em gelekî spasiya te dikin. Ez jî spasiya we dikim û dixwazim dawî tiştî mesajek min biçûk ji hevjînê min û û malbata Pehlewî spasiya Yekîtiya Nivîskar û Rojnamevanên Kurd dikin ji bo hemû tiştên, hemû alîkarî, hemû xebata ku ji bo helbestevan Hadî Pehlewî kirin çi di riya pênûsa nû di, çi di riya peyv têvê di. Çi piştî wexta sax bû, çi piştî bû çû rehmetê li welat, li derveyî welat şîna wî kirin. Bi hemû awayê bo kirine spasiya yekîtiya me dikin. Ez dixwazim vê mesajê bigihînim yekîtiyê û sersaxî ji hevalê me Naif Çolo ji bo birê wî min dixwest ez bikim. Bera malbata wî sax be û bara hûn hemû sax bin û spas ji te Rizalîn Xan, spas ji Peyv TV re û kadirê Peyv TV yek bi yek etirsim nava bêjim ez şer ji bo tu yek bi yek. Tirsî hinek ji wan bixeydin dilê wan fereh e kes naxeydin. Hemû hemû kadirê Peyv TV û yekîtiya me gavên pir xweş davêjî û ez serkeftinê û serfiraziyê ji yekîtiya me dixwazim û gelek spas ji te bijî. Gelek spas ji bo te ku tu bi me re bûyî Bunya Xan. Her wiha ew jî ez jî li ser zimanê wan dibêjim, ew jî kêfxweş in ku tu beşdar bûyî bi me re û hêviya tenduristiyek baş ji bo te dixwazin. Zor spas. Careke din gelek spas ji bo te û tu bi xêr hatî. Sağ ol, zor spas. Ağır be. Belê temaşevanên hêja em gihan dawiya bernama xwe ta du hefteye dîn bimînin di xêr û xweşiyê de.